गदैया गदैया के देखी बपटूरा केना करे छै ग ठीके कहल जाइ छै मरद जाय पर विश्वास नहि करबाक चाही ए हमर गुलाबो अहाँ टेंशन नहि लिअ हम सब मरद जकाँ नहि छी अहाँ कतौ खुटा गाड़ के कहि सकै छी हम्म, हम्म, खुट्टा पर तऽ बान्हल बान्हल बगल के हरियरी तू चढ़ि जाइ छी जेना हम जानिते नहि छियै ओहो बही चोद ढोरवा के बहू के बात पर शक करे छिए ओकर बेटा खुद चार दिन से भागल छे फुलमतिया वाली के बेटी ला के हाँ तो अहाँ ई सब सोचबो न करब न तो अहाँ सुतले रहबे हम पंखा में लटक अरे जाओ बाप रे। पूरा खानदान का जोगाड़ कर के जाओ हे बही चोद कथी के जुगाड़ क्या के जेबी जेल का लग गेलै हमर हो गाँव वाली से हेलो

हमरा सामने में तू लड़की से गप करे छी और हम बर्दाश्त कर ली दोस्त कल खेत से मोटर चला के आबै छी यो यो कौन मोटर चलवा जाए छे से हमरो पता छे भाभी जी नमस्ते आप मुझ पे शक कर रही हैं मुझ पे मेरे जैसा देवर तो इस पूरे धरती पे आपको कहीं नहीं मिलेगा हाँ हाँ हमरा सब पता छे अहाँ अहाँ का दोस्त केहन छिए वैसे दोस्त तोरा की हुआ जे अंगना में तू गिरल है

ओ सब कुछ ने बुझे तीन घंटा से बैठल छौ करिया गाछी में बैगन जाइए तो रहल छिए कनिया हाँ माँ की भेलैन कहलिए भीमा के नहीं देखे छियो खेलका तलका कि नहीं कत गेलो कत गेलैन औतैन ना बेटा तो पुछथिन अपना बेटा से क्या? बात रहले खेनाइ का आइ काल्हि खाना तू सपने में खाइ छे सपना में सपना में कोन रानी बैठको के हमरा बेटा के खाना खिबै ला आबै है हैं हां ये मां आइ भिनसरे में देखलू एनाहिते के खाना खाइ छले आइ है कन्या अन्ना के के खाइ छै ई कोन खाना भेलै हां ये मां अहाँ के बेटा ओनाहिते के खेबे करै है नै विश्वास होइए छै ना त आबै छै मोटर चला के पूछ लेबै अच्छा ठीक छै अबै छै ना त पूछिए लै छी आ हम जाइ छियै दुआर पर अच्छा ठीक छै

अरे कोर फुट्टा जुअन ढहना घर मुतना कत छली अरे बाप रे घर पर कनी गाय भैंस के कुट्टी सानी करे रहिए तो फोन केन उठबे छली फोन चार्ज नहीं छे चार्ज में लगा के लिए यो आय अहाँ से हमरा एगो बात करे के छली ई बही चोद तखनी से रो रो करे छले अब यो करैया टेटियाले भाषा बाज टटिया ले नीक लगै छौ कह की कहै छी एना नहि बाजू ने यौ हमर माय बाप हमर बियाह फिक्स कऽ रहल छै ये तो लेटेस्ट न्यूज अहाँके हमरा से बियाह करऽ पड़त बियाह ओहो हम और तोरा से रे भलवा बेटा तू बियाह करबी कि नहि करबी हमरा संग तऽ अही गाछ में फसरी लगा कऽ मरि जेबै बियाह बियाह तोरा से नहि करबै तऽ केकरा से करबै गे वाह क्या बियाह करबे ना हमरा मुस्कुराहट से है। हाँ अहीं से बियाह करब बैगन अच्छा कहलो बियाह काइए रहल छिए तऽ एगो चुम्मा दैए दिए ना एक सफर है सुहाना रे बहिन चो तो अबे साले गाछ लग कथी करै छी दुनू टा रे रुक सा हाँ भाई कैसी लगी रो बसार तू अता की करे छी रे भलवा का बेटा ई तो हम तोरा से पूछे छी तू अता कथी करे छी रे तू तो फेकना के बेटी छी ना जाय छी दुनटा के बाप के कहला सोसो टोल में जाय छी कहला भैया भैया भैया भैया नहीं कहक ना भैया गोर लगे छिया नहीं कहक प्लीज नहीं कहबो सुन ना एक बार एकरा से बियाह में रे करिया कर फंटा कथी दिया देत रो चुम्मा मुंह तो लगे छो बकरी के पिछवाड़ा जका दे फेंकना के बेटी नहीं देबी ना तो जाय छु तोरा बाप के कहले रे भलवा बेटा तोरो दे छु अबे साले हे भैया भैया सुनो ना गे बही चोद एगो चुमे के बाद से दे न दही सोसे गो जाके हल्ला कर तू तो साला बहुत नीच आदमी रे ई कोरपुठा खातिर हमरा की की करे पड़े रो करिया ललक चुम वाह क्या मुस्कुराहट है जैसे मुंह में लिया हो आज ही ए भैया ए भए गेलो अब तू जा बैगन ना ना ना ना ना ई त अखन गाल में देलको बुआ एक बाजी होंठ पर दिया दे अरे करिया कर खंठा मुंह अपन देखने छिए ना में ओहो होट पर छिमा ले आगे बहिन तो बेगना के बेटी मार लिया ना तू रे बड़वा बेटा मार लगा ना बेगना के बेटी जाए हम घर पर कहिला ए, आ, सुनू आप तो गेलो सोसो गाम हला कहिए जात बदनामी भइए जात दोनों आदमी के चलो अखनी बियाह करू अच्छा ठीक छै चलू वैसे भी सौंसे गाँव में बदनामी भए हाँ जेतै चलू मैं गोर लागै छियो अच्छा खुश रह खुश रह ई क्या चुबा मैं तू वाह, क्या अपन गाँव के मुस्कुराहट। बगल में गाँव नहीं छौ ओतै के लड़की छियै तो बगल वाला गांव का छै त अपना ठमा कथी ले लके लिए एकरा ओ ना मैं आय आ, हम कनी बियाह क्या लेलिए बियाह के लेली आ घर में छौ से की करबी अरे बाप रे जा जा जा जा घरो में छै अरे गई भैंस हम पानी तो में भूले गेल रहिए कि हम बियाह केने छियै अबे अरे साले बगला के बेटा जब तोरा पहले से बियाह भेल छल त हमरा से किया बियाह करी पहले तू नीचा हो त गाय गाय गाय गाय आ के मार हमरा मुंसा के गाय तोहर मुंसा

ठीके में तू बियाह कर लेली हाँ गे मैं क्या ले लियो बिया देखी तो फेर मार दल का सुनै छी बेटा का गप बैगन। अगर ओकरा घर में रखतो तहिया हम जाइ छी अरे बाप रे मैं गई ले सुन ना कभी ओकरा कहीं चले जाइलो